Dyma ddeg peth am droi'n oedolyn. Fel oedolyn, mae pob diwrnod yn dechrau gyda phroblem. Codi. Mae angen minimum o dri larwm ar y ffôn. Dychmygwch fodoli mewn byd lle mae angen i chi godi ar ôl un larwm. Sa eisiau byw fel yna. Chi'n cael eich twyllo gan fideos ar-lein Ydych chi wedi prynu anifail, ond wrth i chi lusgo'ch ffordd drwy rwtîn y bore, dych chi'n gweld eich camgymeriad yn syth. Y ci? Camgymeriad. Y cathod? Camgymeriad. Mae'n ddigon o boen i fwydo chi eich hun, heblaw feddwl am y scroungers. Maen nhw yna, yn sgrechian, o dan draed. Ac wrth i chi adael y tŷ, mae'ch egni meddyliol yn cael ei sianelu'n gyfan gwbl i sicrhau bod yr anifeiliaid yn saff. yn y tŷ. A ydych chi'n anghofio rhywbeth pwysig? Allweddi. Jyst gobeithio bod chi hefyd wedi anghofio cael ffenestr yn rhywle. Dyma glip ohonau yn hapus pan o'n i'n blentyn. Biliau, 37 awr yr wythnos, petrol i'r car. Just edrych, dim clem dy fi. O'n i just mor, mor hapus. Sdim ffordd allech chi baratoi am yr holl gyfrifoldebau ychwanegol sy'n dod pan chi'n oedolyn. Chi sy'n gorfod sortio allan dŵr o'r tap. Chmo, weithiau ydych chi'n mynd i'r sengan troed a jyst dim byd yn digwydd. A ydych chi fel, wel, sut dwi gallu sortio hyn allan? Just, dwi ddim yn gweithio. Dwi ddim yn siŵr sut mae, lle, lle mae dŵr yn dod. Mae pond yn y garth gefn, but yw yn dod, I don't know. Pan dych chi'n agor bonnet y car, a dwi'n siŵr bod pobl, rai pobl yn gwybod beth sy'n mewn fan hyn, ond, wel, dwi ddim, you know, you know, mystery yw e. Efallai just matte painting o ryw fath yw e, sa'n siŵr. Just gweithiwch! O ddifri nawr, siwr ych chi'n gwybod sut i'n neud y peth yma? Os yw rhywun wir yn teimlo fel oedolyn, pam mae pump petrol weithiau jyst yn clico? Pan ydych chi'n tynnu, os problem dechnolegol, yw'r pressure yn y pump yn isel? Ydw i'n gwneud rhywbeth yn anghywir? Mae pobl yn dweud bod nhw'n gwybod, ond celwydd. Celwydd! O'n i'n 25 cyn i fi fentro lawr yr eil ffrwythau am y tro cynta. Mae'r sgil o fwyta'n synhwyrol yn dod yn naturiol i rai, ond sgil yw hi. Allwch chi ddatblygu y sgil, ond mae rhaid i chi fod yn effro i'r broses. Mor hawdd yw i i colli ffocws. Cyn bod chi wedi troi gwmpas, da chi'n gweld bod chi wedi goginio chicken dippers and smileys. Look, mae pawb yn gwneud camgymeriadau. Mae gen i cassette Lou Bega yn rhywle. Dyn ni'n derbyn bod neb yn berffaith. Ond wrth i dechnoleg ddatblygu, mae'r sgop am gamgymeriadau siopa yn cynnyddu yn anferthol. Os dwi'n gallu prynu polyn telescopic, bass guitar a reciprocating saw am un o'r gloch y bore, dyle fod cam arall lle dwi'n gorfod cadarnhau'r dewis hynny pan mae'r haul yn yr awyr. Mae marwolaeth yn dod i bawb. Does dim gwir ystyr i fywyd, tu fas i beth dyn ni ein hun yn penderfynu sy'n bwysig, a ni'n rasio yn ddi-baid i'r bedd, Heb aros. Whoa, quick! Nôl dy ffôn, nôl dy ffôn, llwyth y Facebook, na ni. Drych ar y fideo o'r micro pig na. Oh, na ni. Look ar y micro pig. Close call. Y prif wahaniaeth rhwng plant ac oedolion yw maint. Yn cyffredinol, mae oedolion lot yn fwy na phlant. Ond, dyw hynny ddim yn really digon twfn i orffen. Ffain! Y prif wahaniaeth rhwng plant ac oedolion yw fod plant yn casau pan dyn nhw ddim yn cael gwneud rhywbeth. Ond fel oedolyn, y prif bleser yw'r eiliadau prin lle ni'n cael gwneud Dim byd. Mae yna rhyw deg eiliad o'r fideo ar ôl, so nawr ni jyst joio cael saib bach. A nawr rhanwch y fideo gyda rhywun a wnaiff werthfawrogi saib bach i ffwrdd o fod yn oedolyn. A ffarwel!